manhero akanaka mhuri yezimbabwe makaterera nhepfenyuro yechenji radio nhasi musi wemuvhuro tukurume 2026 nhau dzichiverengwa natomson hove tichiti hezvinoi zviri munhau dzedu

Nyanzvi yezvematongerwo enyika yoti kushungurudzwa kwevanopikisa kwosvibisa chimiro chehurongwa hwekushandura bumbiro remutemo. Tochipinda munhau dzedu zvizere. President Nelson Chamisa vashora kushungurudzwa pamwe nekurwiswa kweavo vari kupikisa hurongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo. Izvi zvatevera kurwiswa kwemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Madhuku pamwe nenhengo dzebato ravo vari pamusangano nemusi weMugovera muguta reHarare. Kuburikidza nemashoko akabudiswa nePresident Sebureau of Communications, President Chamisa vaanoti kurwiswa uku kwakanangana nekunyaradza vanopikisa, zvinove zvinotyora kodzero yeruzhinji. Vatsanangura chiitiko ichi vachiti zvinoratidza matambudziko ehutungamiriri uye vapa yambiro vachiti kushandisa chisimba nemhirizhonga kukundikana kwehurumende kuisa chivimbo mune veruzhinji purezidendi chamisa vakurudzira masitizenzi kubatana mukurwisa urongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo Nyanzvi yezvemutemo Professor Lovemore Madhuku vakurudzira ratidziro munyika yose mushure mekurohwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevechikamu chekuchengetedzwa kwenyika uye vanoti izvi zvakaitika pamberi pemapurisa. Profesa Madhuku vari kupomera bato reZanu-PF mhosva yekuwedzera utongi hwaVaMnangagwa nemakore maviri. Zvichakadaro, mapurisa anoti haana chekuita nekurwiswa kwaVaMadhuku uye haasati ataura pamusoro peavo vanofungidzirwa kuti ndivo vakarwisa VaMadhuku. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, VaMadhuku vanoti kurwira bumbiro remutemo kunoda matanho anodarika matare emitemo. Vaenderera mberi vachiti vanhu ndivo vane simba rekurwira bumbiro remutemo kuburikidza nekupinda mumigwagwa vachiratidzira. Ngatinzwei vachitaura. There will obviously be street protests, street protests which are risky but which are required because you cannot uh, defend the constitution

There's a world of difference between upholding a constitution, which is to go to a court, go to others and so and say, look, can you enforce this, to uphold it? But when you're now talking about defending, you can only defend your zvichakadaro profesa lovemore madhuku varamba mashoko ezimbabwe republic police anoti vakaenda kumapurisa vachitsvaga mvumo yekuita musangano pamahofisi avo muguta reharare vachitaura pamusangano wekubuditsa mashoko vamadhuku vanoti musangano uyu waive wakanangana nekukurukura mafambiro ebato ravo naizvozvo wainge usinei nekutsvaga mvumo yemapurisa VaMadhuku varamba mashoko emapurisa vachiti akanangana nekuchenesa kurohwa kwavakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti chikwata chevanochengetedza nyika. Nhengo gumi nenomwe dzebato reNational Constitutional Assembly pamwe nemutungamiri waro VaLovemore Madhuku vakapinda muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. VaMadhuku vakurudzira kuongororwa kwenyaya iyi uye vashora mhirizhonga pamwe nekurwiswa kwemacitizens. Nyanzvi yezvematongerwo enyika Tendai Ruben Mbofana anoti hurongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo hwatosvibiswa kare nekurohwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa. Mbofana anoti hurumende yebato reZanu-PF iri kuzvifumura pamwe nekubuditsa huipi hwayo nekurwisa avo vari kupikisa nyaya iyi isati yanzwikwa neveruzhinji. Mbofana anoti kurwiswa kwevatungamiri vemapato anopikisa pamwe nenhengo dzawo kumiswa kwemisangano yaive yakanangana nekukurukura nyaya yeurongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo muguta reharare nerebulawayo zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa aitambire miono yakasiyana neyayo mbovana anoti zviga zvebumbiro remutemo zvinoyera naizvozvo zvinofanira kuremekedzwa Vazhinji varatidza kushushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kweavo vari kupikisa hurongwa hweConstitutional Amendment Bill number 3 svondo rapera pagedhe ravajameson timber vanove umwe wevatungamiri vari kupikisa urongwa uhwu paakasiya panyorwa nevanhu vasina kuzivikanwa Nhengo mbiri dzebato reNational Constitutional Assembly dzikapambwawo pamwe nekushungurudzwa ndokuzosiyiwa kuHighlands mushure mekupinda musangano waipikisa hurongwa uhwu. Misangano yeruzhinji yaitungamirwa nevatungamiri vemapato anopikisa ikamiswa muguta reHarare nereBulawayo. Seneta Jameson Timba vanoti zviri pamutemo kuita misangano inopikisa hurongwa hweConstitutional Amendment Bill number 3. Vanotungamira makereke vayambira VaMnangagwa pamusoro pehurongwa hwekuwedzera makore ekutonga uye vakurudzira kuti vachengetedze nhaka yavo nekuramba vakabatira pamitemo yenyika uye kutendera kuti mugore ra 2028 kuve nekufamba zvakanaka pakusiya kwavo uchigaro mutsamba iyi vezimbabwe heads of christians denominations vava kurudzira kuti vamunangagwa kuramba kufurirwa kushandura mutemo nedonzvo rekuzvifadza mune zvematongerwo enyika vemakereke vakumbira vamunangagwa kuti vasabate bumbiro rakanyorwa gore ra 2013 VaMnangagwa vakange vambobuda pachena kuti vachatevedza zviri pamutemo uye kuzoudza vari kumisa pamuyedzo wekuda kutamba nebumbiro remutemo vasamuita kuti awedzere mazuva ekutonga. Chikwata ichi chati icho kutevedzera bumbiro remutemo zvingabatsira kuvandudza nyika pasi pevhizhini 2030. Vezvehutano muZimbabwe vakurudzira hurumende kuti itarise mari dzemedical aid kubva mugore ra2000 vachiti ivo mutemo uripo haucharatidze zviri pachena mafambisirwo emari idzi. Vemabhizimusi vanotiwo ivo vemamedical aid vari kushanda sevari kubatsira asi vachitora mari dzevanhu dzakawandisa. Izvi zvakonzera kunonoka kubuda kwemari zvichidzikisa sarudzo dzevarwere. Vemapato anomirira vehutano vakurudzira kupatsanurwa kwezvemari nekubatsira kuti zvifambirane nekugadzira health insurance scheme. Zvinoshamisa kuti munyika vashoma vane medical aid vari pasi pechikamu manomwe kubva muzana zvichisiya vazhinji vasina. Boka revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyora tsamba kune mukuru wezvemari dzavo vachiti hurumende itange kupa vashandi tsamba dzemari zvakare. Vanoti ivo zviriko mazuva ano zvekutumira pamadandemutande hazvisi kubuditsa pachena mafambisirwo emari. Boka iri rinoti vadzidzisi vakawanda kumaruwa havana kwavanowana dandemutande uye kukwira kuri kuita mitengo yekufambiswa kwemashoko kunovatadzisa kupinda padandemutande. padandemutande pacho paakadzima kureva kuti vanofanira kungogadzira kuti vanhu vawane matsamba emari pabepa mapurisa maviri ecriminal investigation department akafa nezuro mushure mekupfurana nembavha yaive nepfuti kundanga kuzaka mumwe akafira ipapo mumwe akafira munzira kuenda kumasvingo provincial hospital ari kupomerwa mhosva daniel munyanyi wemudunhu rendemu achiri kutsvaga mutauriri wemapurisa komishina paul nyati ati munyanyi aive muboka rembavha shanu dzaitsvagwa nemapurisa Chikwata cheCID Homicide chekuHarare chakasunga vana veboka iri asi munyanyi akatiza mushure mekupfura matikitivha maviri aya. Mapurisa ari kukumbira ruzivo rwunobatsira kumusunga uye ati achatongwa zvizere nemutemo. murume wechidiki ane makore makumi maviri nematatu tatenda tinarwo ari kurwira upenyu hwake kumasvingo provincial hospital mushure mekubaiwa nebanga pachipfuva nemukuru wemusha anonzi georgi muvavi wekwachifindanga kuzaka Mubavi anonzi aitengesa minda yehurumende zvisiri pamutemo kusanganisira kunze kwenzvimbo yaanotonga uye pari zvino ari kutiza vanhu vakambomhan'arira panyaya dzeminda vanonzi vakamborwiswa zvakare. Nyaya iyi yamutsazve kushushikana pamusoro pehuori hwevamwe vatungamiri vemumamisha vari kushandisa minda yehurumende kuzvipfumisa. Pane imwe nyaya kumabvazuva kwemasvingo eBeni, sabhuku akatengesa minda yakapoteredza Muturikwi Dhemu yaifanira kuchengetedzwa asi hapana kana danho rakatorwa. Munhau dzepasi rose.

Iran yazivisa mazuva ekuchema uye yagadza dare rehutungamiri hwechinguva chipfupi. Mapoka anotsigira Iran anosanganisira Hezbollah atanga kurwisa Israel nemamizile nemadrone ukuwo Israel ichidzorera kurwiswa nendege kumaodzanyemba kweLebanon neBeirut. Vanhu vanosvika makumi matatu vanonzi vafa uye mazana vakakuvara. Panguva imwe cheteyo, ndege nhatu dzehondo dzeAmerica dzakapfurwa kuKuwait muchiitiko chekurwisa Iran. Vanhu vatanhatu vakabuda zvakanaka uye utano hwavo hwakanaka. Chikonzero chechiitiko ichi chiri kuferefetwa. Nyanzvi dzinoyambira kuti kuwedzerwa kwehondo kunogona kukanganisa dunhu iri, misika yemafuta pasi rose uye kuwedzera kurwisana pasi rose. Munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chekiriketi chakakundwa nechesouth africa nemawiketsi mashanu mumutambo wacho wekupedzisira wesuper 8 paicc men's t20 world cup kunew delhi zimbabwe yakatanga kuita betting ikakohwa 153 ranzi for 7 skanda raza achirova 73 ranzi uye achitorawo mawiketsi matatu south africa yakabudirira kutevera ichisara ne13 balls kunyange vakakundwa raza akati chikwata chichadzidza kubva pamutambo uyu chichigadzirira makwikwi anotevera kuchipedzisa nhau einoi misoro yadzo zvakare purezidendi nelson chamisa voshora kushungurudzwa kwemasitizenzi ari kupikisa urongwa hwekushandura bumbiro remutemo Lovemore Madhuku odaidzira ratidziro munyika yose mushure mekurohwa nenhengo dzechikamu chekuchengetedzwa kwenyika. Nyanzvi yezvematongerwo enyika yoti kushungurudzwa kwevanopikisa kwosvibisa chimiro cheurongwa hwekushandura bumbiro remutemo. Tinokutendai nekuterera kwakanaka kubva kwandiri muverengi Thompson Hove pamwe nenhepfenyuro yechange radio tinoti muve neusiku hwakanaka. Ngatisangane mune dzimwe nhau dzedu dzinotevera.